Nā, ko ia te Hainamana Nākau Māori, ko te koromatua o mua o Tūranga, ko te kaikomihana o te wā mō nā take whakawhanauna ā-iwi, ko Meng Foon, kua mau ki te pakipūmeka hou. Ako tā nā kai waihanga e tūmanako nei, kia riro mā tēnei pakipūmeka e whakaatu i te mana nui o te tauiwi e mārama ana ki te reo o te tangata whenua. E tūhono mai ana a Meng Foon i tēnei wā, nō reira kia tahuri ake ki a ia, Meng, Tēnā koe, kai te aha?
Oh, kei te pai te reo o Ngāti Porou me Tiia, nā, kei te pai tātou, otirā, ki te marangai kei waho. Oh, ki konei hoki. Nō reira, a Meng, kai te mōhio kē tātou nō haina koe, ahakoa tā te Tairāwhiti whāngai i a koe he uri nā rātou, he aha nā mea kāre mātou e āta mōhio tonu mōu i roto i tēnei pakipūmeka?
Tuatahi, ko wākena i whakapapa nō Haina, ko whānau au kei te Tairāwhiti, ko ērā. He nui ngā momo, nā te mea kāre ngā tāngata e mōhio he momo mahi o ēnei ngā tūranga, te mea me te komihana. Ā, ko te mea nui ki a au, mai rā anō, ka nohi kītia. Ā, ka taea te tangata haere ki, ā, ki wīwī, ki wāwā, ā, koirā te mea pai, ā, e whakarongo, ā, ki ngā. māpu katoa, me kī e kawea nei ngā kaupapa ki a tātou i te tēpu nei, he tauawhiti i a tātou whānau kei ngā tōpito. Nā te mea ruarua ngā wā, ngā hunga nō ngā e noho kei ngā tōpito o tātou whenua, kei te tuawhenua, i kītia ki ngā tāngata nō ēnei ngā tari. Ā, koirā te mea nei, me kī, e, he tauira māku, nā te mea ka mōhio tātou, kāre te kūmara e kōrero, ā, ake tōna reka, otirā he tauira awau e, e whakaawe, e whakaawe ki te nuinga, ā, me taraikaha ki te ako i te reo Māori, ā, nā te mea he, He tino taonga, he wāriu mō te whakawhanaungatanga kei Aotearoa, me kī, ka mōhio au ināianei ko ngā Manatū Kāwanatanga, ko ngā pakihi, kei te mōhio rātou te wāriu, te uara o ngā whakaaro Māori, me wera atu momo. Koirā te nui e. te whakawhanaungatanga i te tuatahi. Me te mea nei, me nga, kua mātau koe ki ngā tūāhua o te tangata rongonui i roto i wāu tūranga mahi kāwanatanga, engari, i tēnei paki pūmeka, ka whai tonu nā kāmera i a koe, ahakoa ko oti āu mahi o te rā, i pēhea mōu, otirā mō tō whānau me te kāmera e whaiwhai haere i a koe? Oh, whakamā, whakamā. Mātou, kāre wāku nei wahine e rata i ēnei kāmera e whaiwhai ake ki a ia, otirā ki a aua ko whakaae māua mō te motu whānui tēnei hōtaka mā tātou, tēnei kaupapa whakaharahara, ehara mō māua anake, Otirā, me te mihi ki a Stephen rāua ko Julie, nā te mea mai te whakaaro, mai te whatu o ēnei Hainamana e whakarite.
Nō reira, hei te pō nei ka whakaatu ki runga i a Whakaata Māori hei te haurua mai te waru karaka. Nō reira, Meng Foong, Kaikomihana Whakawhanaunga Iwi, ka nui te mihi ki a koe i ēnā kōrero.
Whakarewa te reo Māori kei i ngā wā katoa o koutou mā. Kia ora, Piata.